Aýoner nauşnik, ine şeýle nauşnik. Bluetooth arkaly telefona baglanýar we bluetooth-yň çekýän aralygyny çekýär. Ýagny on metrden, on bäş metrden telefon, telefonyňyz bilen nauşnikler arasy on, on bäş metr aralykdan aýdym diňläp bolýar. Aýonweriň, Aýonwer A on iki, A ýigrimi ýedi Pro dörde garaňda birazrak kaçestwasy pesräk. Zarýad nauşnigiň zarýady bar ýogy bir sagat, bir ýarym sagat saklabilýär, ondan artyk saklap bilenok. Ondan soň eýýäm şu çagaş powerbanky bar, şuňa goýup zarýad bermeli. Zarýad al doly alandan soň, ýarym sagat kyrk bäş minutdan soň zarýad alandan soň täzeden diňläp bolýar. Gaty funksiýasy gaty köp däl. Bir jaň gelende jaňy alyp bolýar knopkany sensoryna basyp. Sensoryna basyp ine şu jaga bäri däldir sensory, ştaýy sensor. Sensoryna basyp bir gezek basyp jaň alyp bolýar. Ýa-da gürleşip otyrkaň bir gezek basyp jaň öçürip bolýar. Ýagny gelýän jaňy otkaz edip bolanok, ýa bolmasa bezuwa zada geçirip bolanok. Hiç hili funksiýa ýok. Diňe aýdym diňläp bolýar. Aýdym diňläňde-de bir gezek bassaň, aýdym diňläp otyrkaň bir gezek bassaň pauza gitdi, ikinji gezek bassaň aýdym dowam etdi. Bar funksionalnosty şo, gaty uly funksiýasy ýok. Bahasy ýüz elli, iki ýüz, iki ýüz manat aralyk. Bahasyna degýärmi, degenokmy özüňiz karar beriň, ses çykaryjylygy erbet däl. Ýani oňuş oňuşsa boljak, ýöne arasynda kesse şojagaş ýer bar. K indiki nauşnigimiz Aý on iki. Aý on iki daş daşky şekili edil Aý on bir ýaly. Gaty bir tapawutly ýeri ýok. Ýöne I on ikiň zarýad zarýad saklaýşy iki sagat gowrak saklaýar, iki sagatdan hem köp saklaýar. Durman diňläniňde funksionalnosty edil I on bir ýaly jaň gelse bir gezek bassaň alýar, alýar. Gürleşip otyrkaňam täzeden bassaň öçürýär. Aýdym diňläp otyrkaň play pauz ýagny aýdym diňlejek bolsaň play basýaň pauza basjak bolsaň ýene bir gezek basýaň bolany üýtgeşik funksionalnost ýok zarýady ýaňky aýtşym ýaly iki ýarym sagada çenli saklaýar soňundan power bankyna goýup zarýad bermeli power banklar aý on bir hem aý on iki hem iki üç gezek doly zarýad beribilýär nauşniga soň. Indiki Aý ýigrimi ýedi. Aý ýigrimi ýedi, Aý on bir, on ikä garaňda, ikisine-de garaňda kaçestwasy has gowy, eliňe alaňdan hem bildirýä zady, zarýadnyň agramy. Indi çyrajyklar ýananok. Ondan soň funksionalnosty, funksionalnosty beýlekiler ýaly A-on birden A-on iki ýaly bärsinden dälde şo jaýyş kiçijik knopka, şo jaýyş kiçijik şoň üstünden çala bassaň şo knopka hasap edilýär. Bir ýedek bassaň play bolýar. Iki ýedek bassaň sagy. Sag tarap nauşniga iki gezek bassaň indiki aýdyma geçýär, üç gezek bassaň sesi gataltýar, ýagny beýgeltýär. Aýdymyň aýdymyň sesini beýgeltýär. Çep tarap edil tersi, bir gezek bassaň play pauz, ýagny aýdymy dowam etdirýär ýa-da pauza basýar. Iki gezek bassaň bir öňki aýdymy geçirýär. Sag tarap bir soňka geçirýärdi, çep tarap bir öňkä geçirýär. Ýagny yza geçýär. Soň üç gezek bassagam peseltýär. Sesi peseltýär. Soň jaň gelende bir gezek bassaň jaň alýar. Ikinji gezek gürleşip otyrkaň ikinji gezek bassaň jaňy gürleşip oturan jaň öçürýär. Eger gelýän jaňy otkaz etjek bolsaňyz basyp bir iki sekunt saklaýaň welin jaňy otkaz berýär. Onsoň öçürýär-de jaňy. Soň ondan daşaram iki sekuntdan aýdym diňläp otykaňyz basyp iki sekuntdan köpräk saklasaňyz aýfonda siri-a geçýä android telefonlarda bolsany ok google-a geçýä ok google edip özüňiz zapros zapros beribilýäňizde zarýady Zarýady durman diňläniňde azyndan dört sagat, bäş sagat arkaýyn saklaýar. Ýagny men men ulanamda irden zarýad beremde uzakly günüme ýetdi. Men ýöne ertirden agşama aýdym diňläp oturamok. Ýöne jemi alan alanyňda dört, bäş sagat arkaýyn diňläp bolýar günüň dowamynda. Bir güne ýeterlik bolýar. Dört, bäş sagatdan soň ine power banka

Şeýle zarýadniga goý, zarýada goýýaňyz, powerbankyň özi iki, üç sagatda doly zarýad alýar, nauşnikler bolsany kyrk bäş, elli mundyň içinde dol zarýady dolýar. Ýagny powerbankyň doly zarýad berseň, nauşniklere ýedi, sekiz gezek zarýad berip bilýär. Ýagny hepdede bir gezek zarýad bereniň ýeterlik bolýar-da. DBA ýigrimi ýedi indiki nauşnigimiz Pro dört Pro dört bulam e, bulam AirPods-yň e, bir poddelkasy ýöne has e, AirPods-a ýakynrak. Ine kitapça bar şöyle. İçiniň funksionalini zadyny düşündirýän iňlis dilinde. Tak, bunu geçdik. Zaryadnygy Soňam şeýle kiçijik bulara garaňda bir birazrak kiçiräk üns berseňiz. Nauşnigiň özem kiçiräk. Nauşnigiň özem kiçiräk seretseňiz ine hyjagyş zady bar. Birazrak stilnirak görkezýär. Hyjagyş gara zady sensor bolup gitýär. Pro dört bilen A ýigrimi ýediniň funksionalnosty deň. Ýagny Indiki aýdyma ýa bir öňki aýdyma geçirip bolýa. Aýdym pauza basyp bolýa, sesi beýgeldip, peseldip bolýa, jaňa jogap berip bolýa ýa-da otkaz berip bolýa. Ýa-da gürleşip otyrkaň öçürip bolýa. Bar funksionalnost, A ýigrimi ýediňki ýaly funksionalnost bar. Zarýadam edil şonuň A ýigrimi ýedi ýaly, nauşnigiň özi dört däş dagy gyssaklyja, zarýadnigi alty-ýedi gezek nauşnige doly zarýad beribilýär. Soň eýýäm zarýadnigiň üsti bilen powerbankyň özüni zarýada goýmaly. Umuman aýdaňda, ýöne Pro dört beýlekilere garaňda birazrak inçeräk zady, symjagasy inçeräk, kiçiräk, birazrak kompaktny stilini görkezýär. Ulanyp otyrkaň stiliniräk görkezýär, ulanylyşam aňsat. Oňam bahasy A ýigrimi ýediden birazrak gymmadrak, alty ýüz, ýedi ýüz, sekiz ýüz töwerek. Çala tapawut etýär bahasynda. Eger bahasyna çekinmeseňiz, meň maslahatym A ýigrimi ýedi bilen Pro dört almagy maslahat etýän. Ýok, birazrak ekonomlyrak diýseňiz, Ion bir bilen Ioniq hem ýeterlik bolýar. Aý on ikini has aý on birden aý on iki almagy maslahat berýän aý on bir alanyňyzdan aý on bir alanyň sebäbi aý on bir bir sagat zarýad saklaýar bu bolsany aý on iki bolsaň bir iki ýarym sagat zarýad saklaýar ka sesi zady eşdilişi gowy ikisiniň arasynda baha tapawudam gaty köp bolmansoň aý on ikini maslahat berýän eger ekonomlyrak alsaňyz ýok gowusyny almak isleseňiz A ýigrimi ýedi ýada pro dördi maslahat berýän ikisiniň hem kaçestasy gowy. Diňläniňiz üçin köp sag boluň. Indiki sanlarymyzda görüşýänçä.